Salam gadyrly tomaşaçylar! Ýaýlymda Jeýhun TV. Siziň ähliňizi hoş gördük! Bu gün biziň studiýamyzyň myhmany Türkmeniň Altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi, mahmal sesli zenan aýdymçymyz Gülälek Şirowa. Gülälek, ilki bilen-ä studiýamyza gelip, biziň çakylygymyzy kabul edip, bu günki gün myhmany bolanyňyz üçin köp sag bolsun aýdýas, hoş gördük! Sag bol!
Söhbetdeşligimiziň başyna şeýleräk sorag bilen başlasym gelýär, Nirede we näçinji ýylda dünýä indiňiz? Men Halaç etrabynda bir müň dokuz ýüz segsen birinji ýylda doldum.
Aýdym aýtmaga näçe ýaşyňyzdan başladyňyz?
Aýdym aýtmaga men şu medeniýet sungat maşgalasynda dünýä inemsoň şu çagalygymdan şu öz öz ýadymda bäş alty ýaş birinji klasdan bäri Gaýtdym. Tüweleme.
Haýsy okuw jaýyny tamamladyňyz? Halypaňyz kim? Men Türkmen döwlet medeniýet institutyny tamamladym, iki müň bäş, iki müň onunjy ýyllar aralykda. Halypamam hälki aýdyşym ýaly, ýaňky sungat maşgalasynda dünýä inemsoň, ejem, kakam ilkinji halypalarym. Şolar bilen öýde zatda şolaryň aýdýan aýdymlaryna, olaram aýdymçy-sazanda-da şolardan. Hemme aýdymlaryny öwrenip, ýatlap şeýdip aýdymçy bolup gitdim. Tüweleme.
Maşgalaňyz barada-da gürrüň beräý. Maşgalam, gyzjagazym bar. Söýle atly, sekiz ýaşap barýar, ýoldaşym bar. Tüweleme.
Söýläm aýdym aýtýarmy? Hawa, aýdym aýtýar. Gyzyklanýar. Bile-bile aýtýan aýdymlarymyzam bar. Tüweleme.
Esasy üç sany söýüp diňleýän türkmen aýdymçyňyz haýsylar? Türkmen aýdymçylaryndan esasy diňleýänim şo Türkmenistanyň at gazan artisti Dursunjemal Kazakowa. Höwes bilen gowy sesem gowy aýdymlaram ýürege ýakyn aýdymlar döredýär. Özümem şoň aýdymlaryny toýlarda zatda ýerine ýetirýän. Soňam Ýene görnükli aýdymçylarymyň biri Eldar Ahmedow. Oňam aýdymlary zamanamyza, şu wagt ýaşlarymyza, ýaşlarymyza. Gabat gelýär.
Hawa, söýgi baradaky aýdymlary owadan, sesem owadan. Soňam ýene-de bir halypa aýdymçymyz, owadan aýdymçymyz bar, owadan sesli Bahar Hojaýewa. Gowy görýän aýdymlaryny, ýaşlykdanam. Ýaşlykdanam diňleýäňiz. Hawa, diňleýän, gowy görýän. Sesinem, owazynam hallap diňleýän.
Doglan günüňize näme sowgat berseler halaýaňyz? Aý Güljema bu sorag aý näme näme sowgat bersede begenerdim. Gül torta obyçny berilýän zat. Hawa. Ýöne aý aýal maşgalada biz gyzyl bersede ýa bir gymmat eşik mata bersede begenýäris.
Begeneris hawa. Halaýan filmiňiz?
Halaýan filmim şu türkleň bir serialy bar Kara Söwda diýip. Men ony öň görmändim. Sebäbi mundan iki-üç ýyl öň görkezildi-dä ol. Şu wagtlar gijeler ýatman şony ýutubda görýän. Gowy görüp, ýaman gowy kino serial.
Size meşhurlyk getiren aýdym haýsy aýdym? Men bu soragyňa şeýle jogap berýän, sebäbi Köýtendagyda ýerine ýetiren söýgülim aýdymym, şoň bilen men ähli ne ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna, ýurdumyza tutuş tanaldym diýip pikir edýän. Sebäbi başga iş sapary bilen, zat bilen ýa paýtagtymyza, welaýatlara ýa bir bazarlara köpçülik ýerine barsamam, bir şol. Köýten dagdaky Söýgülim aýdymyny ýerine ýetiren gelin dälmi diýip göni tanaýarlar. Tüweleme.
Geljekde öňüňizde goýan maksadyňyz? Şo dogrusyna-da gürrüň beräý. Nesip bolsa ine şu öz ýerine ýetirýän wezipämizi bir mynasyp aýdymçy bolup, mysal üçin ile tanalmak, ile ýene abraý almak, toýlarymyzda hyzmat etmek. Mundan aňrygam şul öz wezipämde, aýdymçylyk wezipämde ösmek maksadym.
Hawa.
Hawa, arzularyňyz hasyl bolsun.
Sag boluň, bu günki gün biziň studiýamyza gelip, myhman bolup, gürrüň beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin. Elbetde, mundan beýläk-de janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, owazyňyzam belentden-belent ýaňlansyn. Sizede işde üstünlik arzuw edýän.
Sag boluň.